Mae Beth a Steph, ein comedïwyr profiadol ni, wedi bod yn helpu rhai o wynebau cyfarwydd Cymru cyn iddyn nhw berfformio eu setiau stand-yp cyntaf mewn noson fyw. Ar ôl sgwennu eu deunydd newydd, amser i ymarfer o flaen y ddau fentor. Helo.
Enw fi di Tom. Mae di deutha fi i jyst consyntreitio ar yr punchlines ag tynnu llai o'r ffaff rhwngthon nhw allan. Yym yn ysgol oedd pobl yn deutha fi bo fi'n edrych fel rywun oedd yn yy mynd i ysgol Goneithwy. Ti'n sylwi mwy wedyn t'o' bod pum munud ddim yn hir iawn. Car yn dod. Ideal. Fel 'a. Sorted. Iawn? O ma' Tom yn ffantastig. T'mo' mae'n amlwg yn naturiol ddoniol. Dwi'n gweld lot fawr o ddigrifwyr newydd yn rhoi cynnig arni am y tro cynta. Ma' set Tom wir, tase ni'n gweld hwnna mewn clwb yn Llunden yn rywle bydden ni yn eiste fyny ag yn meddwl o hang on ma' 'wn yn dda. Ma' y sefyllfa yma yn hollol newydd i Rheinallt. Oni bai am yym rhyw bytiau nath o lefel A o'dd o'n deud rhyw bedair mlynedd yn ôl, dio'm 'di sgwennu'm byd. Hei! Yy, gobeithio mae 'na fwy na un 'di troi fyny ar y noson go iawn, ond yy. A ni hefyd.
Ia, ma'r dechra'n mynd i fod wbath fel hyn. O'n i'm yn meddwl swn i byth yn troi at stand up 'lly, a t'mo' dwi'n gwbod yn amlwg dwi'm yn mynd i Remy and Rina na Wembley na'm by' fela ond t'mo' ma' o jyst yn wbath gwahanol i fi drio. Pan gerddodd rhein all fewn, nes i, yn syth fynd, O! Gal 'em rownd a rownd! Sydd yn amlwg yn rwbeth mae o'n trio symud ymlaen oddi wrtho fo rwan, 'lly. Dwi wedi gorfod, wel, ia, gorfod gwario rhan o'r wyth mlynedd a hanner dwytha yn bod yn barchus pan dwi'n ymddangos ar y teledu a ballu, ond heno 'ma,

Mae gen ti ddau berson mewn sgwrs, y ffordd i gyfleu hwnna i gynulleidfa heb iddyn nhw ddrysu ydy un person fan hyn yn edrych ffordd 'na, un person fan hyn yn edrych ffordd 'na. So jyst gwna bob tro ti'n mynd i chwarae 'da dad, cer fan hyn. Who are you? Dave? Be nes di oedd deud oedd dad di siarad efo Dave? Ma' hwnna jyst yn swnio fel brawddeg. So'r peth i neud ydi mynd, oedd dad di siarad efo Dave. Full stop, jôc, ffyni. Yy ar hyn o bryd ma'r drug dealer yn sort of ffyni ond ddim yn ddigon ffyni. Meddwl ella sa ti'n gallu dresio'r gynulleidfa. Come on, dwi mond yn deud be o'ch chi'n feddwl neu t'o' mewn ffor o ddod â'r gynulleidfa fewn os ti'n teimlo bo' ti isio deud rwbeth arall, os ddim gorffen ar y lein t'wod. Llaw chwith wt ti de? Dwi sgwennu efo llaw chwith ond fyswn i probably'n gaflen y mike fela. Ond mae hynna'n beth da oherwydd, wel dwi'n ffeindio, ia, bod fi'n licio sgwennu jyst cwpl o pointers i'n hun, fi'n gallu sbio arno fo reit hawdd pan mae'r mike yn fan'na. Reit, mi wnest ti, wnest ti anghofio un jôc arall, sef yr un ola ond un. Dylai fo fod yn gyffyrddus ar lwyfan, ac ar y noson, ond mae gyd yn dibynnu faint o amser geith o i gael ei ben rownd popeth. Yn yr achos yma, bydd ein comedïwyr newydd ni'n cael bythefnos i baratoi. Mae eisiau'r sgwennu y stwff ddigwydd reit fuan oherwydd bod eisiau dysgu o a perffeithio'r y delivery ac yn y blaen. Deliveries?
Un o'n hoff bethe fi yn stand up, rhywbeth sy'n anodd iawn i ddysgu rywun newydd ydi gwna jôcs sydd ddim yn ffyni achos y geirie ond jyst achos y y be ti'n gwneud. Mae 'di mynd yn rili dda heddiw. Mae gynno fi lot mwy o hyder yn gadael fama nag un o fi'n cyrraedd. Mae Steffan yn athro rili rili da. Yn y bôn, jyst Tom 'i hun sy'n fan hyn a a dwi jyst yma i helpu i fireinio chydig ar y ar y set ond wir mae'n barod i fynd. Ti roi mwy o pwysa ar dy hun na ma'r gyrigheidfa yn roid arna chdi 'c'os 'dyn nw'm 'dyn nw'm yn disgwl i chdi fod yn hilarious yn gig cynta chdi ond ella bo' chdi yn. Dwi awr yn ôl o' chdi'n cere mewn efo darn blank o bapur yndoedd? Yep. So Gwaith ydi o de, fel ti'n deud, dim gwatsio Coronation Street, ista lawr efo'r papur a pensel, dim ond e? A sgwennu fo, ia.
Dwi falch bo' fi yn neud o, t'o' pum munud ydi o. Ond os fyswn i'n deud bo' fi'm yn cachu brics, swn i'n deuglwyddo atha chdi.
Wythnos nesa, cyfle i weld perfformiadau unigryw Guto. Guto dwi, a dwi'n bach o nobed. Lois. Uhh shit. Tom.
A Callum! Na! Dych chi'm yn licio hwnna! Y noson fawr, cymryd y meic!